Мирхәйдәр Фәйзинең Галиябану музыкаль драмасыннан бер өзек тыңлагыз. Рольләрне Барый Әшрәпов һәм Вера Минкина башкарган. Өзек магнитофон тасмасына 1960 елда язып алынган.

Ишеттеңме, хатын? Нәрсәне? Яңа гына урамнан җырлап үткәннәрен. Ә, ишеттем, ишеттем, атасы, ишетмәгән кая, безнең тыкрыктан гына үттеләр бит. Яңа ки дигән булалар ич. Әллә безне ачуландырмас өчен юри әйтәләр. Тимә, хатын, Безгә чыккан көймә түгелме? Җырлый бирсеннәр. Шулай да инде килешеп бетми атасы уңайсыз тоела. Син үзең дә азрак катырак тормыйсың. Синең ниндилегеңне белгәнгә алар әнә ачыктан-ачык җырлый бирәләр. Азрак катырак була белсәң, алай ук кыланмаслар иде, дим. Бар.
Чыгып бәйләнеп кара. Каш төзәтәм дип күз чыгарганыңны күрерсең. Яңа пешкән алма кебек син галиябанулар урынына авызларын алаптай, тешкәйләрен тарактай дип җырлаганнарны ишетәсең киләме? Әле ничек кенә дип җибәрәләр бит. Кашың кыйгач ди, битең кояш ди бит, ә хатына.
Ул кадәресенә шөкер инде шөкерлеккә кызыбыз Әлдә авылда бер ие, бу киләре, бер уйлаганда нур өстенә нур дигәндәй була инде, Ходаем. Әй Алла, яман ниятләрдән генә сакласын инде. Аргы якның аланы ди. Ә-ә-ә-ә. Эче була баланы ди. Ай, кояшым, кыйгач кашым, тилмертмә бу баланы, ди бит.
Алла башы күр. Ой, Алла. Әле, хатын. Әй.
Безнең Галия бануның ашы кыйгач түгелдер бит? Ой, Алла, кыйгач. Кап-кара сызылып киткән кыйгач каш.
Кара син дуңгызларны. Туганнан бирле алдында торган аталары белми. Алар барсын да җентекләп беткәннәр.
Күз өстендә баш булып тора инде. Ходай уңайлы урын насыйп итсен, я Рабби. Инде егетләр Бәдриңә бер чакрымнан сәлам бирә башларлар. Алла бирса.
Һә, шундый кыз үстереп биргәч ди. Әле хатын. Ау. Кем әйт башлый? Син абайладыңмы? Нәрсәне?
Мин бу җырлап үткән кешене Исмәгыйл түгел микән дибрәк калдым. Юкла, юкла.
Аны беләсе иде. Яшьләр алар күңелләренең сәламен шулай читтән әйләндереп китереп, осталык белән җиткерә торган. Ой, хай булмас, булмас атасы, ул безнең тирәдә чуалырмы икән? Былай
җырлап үтү кадәр өстенә чуалыну фәләннең катшы юк та инде аның. Шулай да белмәссең. Чәчләре чәчкә бәйләнгән булса, Галиябану белән дуслашып йөрүләре мөмкин шул. Атасы.
Бик кенә матур эш булыр иде дә бит, белмим шул, белмим шул. Ходай шундый рәхмәтен багышлаган булса, дүрт куллап бирер идек инде. Үзе черегән бай, Үзиеш. Аннан да һәйбәт урынны эзләргә дә мөмкин түгел. Э, э, э, Белмәссең, Галия бануның матурлыгына кызыкса. Әйе, әйе.
Алам дисә, аны каршы килер кешесе юк. Шунда да хатын өметсез шайтан ди. Мин үзем бу турыда күптән уйлап йөреп йөрүен. Син караштырган әле. Араларында вәгъдә мәгъдә барлыгын белә алмассыңмы? Хәзер инде ул җиткән кыз артык кысып мәтәшергә дә ярамый. Галиябану миннән башкага булачак түгел дип әйтә икән Исмәгыйль, дип, бер көн Гайни сөйләп торган булган иде миңа. Мин аңа сөйлисең тагы язмаганмы, дидем дә куйдым.
Ой, шулай булсачы, Ходайның теләргә курыккан бер теләкне кабул итүе булыр иде. Әнә. Эй, ятасы.
Тукта, тукта, хатын.
Без Садрыйны җибәреп карыйк. Шул төркем эчендә Исмәгыйль бармы, юкмы белеп кайтсын. Әгәр булса, тикмәгә булмас. Ул, ул юкка вакланып йөри торган бала түгел. Эй, йөрмәс дип булмый ла анысы, атасы. Яшьләр алар бу турыда барсы да бер чыбыктан сөрелгән. Тукта әле. Шунда да мин Садрыйны җибәрим әле. Су буена таба төшеп киткәннәр иде шикелле. Бар, бар, бар. А туктал, тукта. Исмәгыйль бар микән дип әйтә күрмә тагы. Соңыннан хәйлә белән генә сөйләтербез. Ничек дим соң? Син болай диген. Шул төркемдә Ногман абзыең булса, әйе. Әти чакырды дип алып кайт диген. Ярар.
Тиз кайт диген.
Ярар, ярар. Ногман билгеле анда юк. Ялга гына ике кәҗә салып калага китте.
Атасы, бигрәк хәйләле инде үзең дә. Ярар, мин чыгып сарыйга әйтим әле, атасы, ярыймы?
Ходай кушып башланган гына булсачы. Туктале, берәр ишарәсен табып булмасмы? Егет, менә дигән, үзе бай, үзе хуҗа, дөньяны бер селкетеп тора. Шәйхи байданнан соң минем белән чамалабрак сөйләшер иде. Пәтихның да ауды томаланыр иде. Тукта. Бу ни? Яулык бит. Башланган, башланган! Яңа гына чигеп беткән, җебен дә өзмәгән. Анасы әйттем, Садрига. Кил әле, хатын, кил әле. Әйе. Эш пешә. Ого.
Сөенче, сөенче!
Сөенче? Иә.
Нәрсә, нинди сөенче атасы? Менә Яулык. Ие, Исмәгыйльгә бүләк кәдим чигеп куйган. Ходаем, хәерсез икән. Эй, Алла, чынмы? Кай җирдән алдың? Менә, шушы сандык астында. Бөкләп салып куйган. Эй, Рапулла, кара син. Шул ана.
Мин аны шунда ук уйлап алдым. Бигрәк өзелеп-өзелеп әйтә бит. Бер күрергә зар интизар булам Галимә Бану ди. Ярар инде китче, кит мыскыл итеп маташма әле. Әй, ялгышам гына ла инде. Галиябану инде. Галимәбану дип аягына таш бәйләп суга салсаң да әйтмәс. Ярар, ярар, ярар.
Син минем генә назлы бикәм бит.
Тилермә инде, тилермә. Тизрәк урынына куй инде, үзе сизә күрмәсен тагын. Туктале.
Тагы берәр ишарәсен табып булмасмы? Менә ни булса да бу сандык эчендә булыр иде дә. Кара әле, бик икән шул атаска кара әле. Син ишекне кара, ишекне. Хәзер, хәзер, хәзер.
Керсә, икебез дә тотып чикерләр. Тукта әле. Тукта. Ана, бу ни? Бу ни бу? Хат бит. Хат! Егетләр хаты!
Ник акырасың? Мәле, мәле. Син мәтәштер алмассыңмы? Китаны, мин язу танымыйм ич атасы. Танымыйм дип.
Моны укымый калырга ярамый бит инде. Танымасаң да укы. Ой, Алла. Көндез булса, Сиңа әйтеп тә тормас идем. Беләсең бит, кич күземнең ясу укый алмаганын. Син ут яннарак барып кара, атасы. Әйтеп торам, лабаса ут яксында укый алмыйм дип. Мәле, тизрәк кара, мә. Эй, ходаем. Белмәгәч ничек дип укыр ди икән? Мин өйрәтеп торырмын. Ай алла, менә, менә, менә, менә. Шушыннан ахыргы сүзең менә кара. Башкасы кирәкми дә. Яра, яра, яра, алайса.
Монда Монда бер элеп бар атасы. А? Бар, бар. Таяк кебекме? Әнә инде шуның янында бер тырмачы кебеге дә юкмы? Андый юк.
Таяктан соң чалгы кебек кәкрәебрәк киткән бер нәрсә бар. Анысы ни булды тагы? Хош, тагы, тагы, тагы, тагы. Шул чалгы янында бер саплы чукмар кебек нәрсә юкмы? Э, чукмар кебек түгел, балык аулый торган җәтмә кебегрәк бер нәрсә бар.
Инде шуның янында бер табагач кебеге дә бармы? Э, табагач, э, бор, бор, бор атасы, бор, азагында лем арысын, э, э, арысын, арысын, үземдә таныйм атасы. Кармак кебек ме?
Э, э, э, э, э, э. Исмәгыйль иде, Исмәгыйль.
Атасы Исмәгыйль, Исмәгыйль. Аллаһа шөкер. Менә син бөтен эшне пешереп куйган бит, Галиябану. Аллаһа шөкер. И Ходаем, Һәр икесе дә тигез мөхәббәт бир. Еларга куаныч шатлык белән гомер итәргә булсын. Ярабби Ходай матас. Күркәм итеп тәмамларга насыйп булсын инде. Я бер дога кылыйк әле. Аллаһ Акбар.